Ramchung ramleng in ka thawngchimnak video a rak ngai tawntu nulepa hawikom dawt nan dihlak nan kut kan tlaih hna. Marthla ni sawmthum si Kawlram lei ni sawmthum le nikhat zing lei a si. Thawngpang kan theih kan hngalh tawk tete hrawmnak kan van ngei ṭhan lai. Tutan ahhin a bikin kan ram ramchung lei i hruaitu i thlen nawnnak le ralbawi ngan bik ṭuanvo i peknak kong, cun president i thimnak kong tete kha tutan ah na bikin ka van chim dingmi le kan hrawmh dingmi hna cu a si lai i tutan ah hin khuaruahhar ngaingai simi cu nizan ti ni tiang ah thiamsang hna le hi bantuk lei a hlathlaimi hna nih an chimmi Amah hi mino hlan van changtu ralbawi ngan bik a si lai hei ti bantuk maw. Silo ani ani hi uh, president ah itin chuahpi a si lai hei ti bantuk maw minung uh, an ruah dap mi pawl kha pakhat man an silo i vaiah a ruah lo ning pi khan minung zong kha ṭuanvo an van i pe minung zong kha an van chuahpi hna i cu kong tete cu kan van chim hna lai cun a bikin kan papek in kan van chim dingmi cu atu i ralbawi zik a van simi ralbawi zik thar mu a van simi hi zeitluk in dah mi zei bantuk dah a si Amah hi ralbawi zik a van si hnu ah han zei bantuk in dah kan ram ah thil a um kho hei ti bantuk tete hna zong kha thiamsang hna nih a theimi hna nih an chimmi le an tialmi kha tutan cu hrawmnak kan van ngei la khe thawngpang ah kan lut hna lai i tutan na cun Iran lei thawngpang kha kan van chim lem la ruang cu ram chung lei kong chim duhmi kha avan umpa len ca khan thawngpang dang kha kan van tan tuk lem lai lo asinain zu asilei ah nizan ti ni i No King Protest tu ni nihin tiang zong ah khan No King Protest kha atu min um len hna lete cu kong he pehtlai No King Protest atu min zan ah ka chim bantuk khan minung tampi cu zeidah hi lam kan zoh thawh chan mi asi ti hman kha an i fiang lo a ruang cu tangka phal in fial mi le sawm mi an tampi cu ban cu kong he pehtlai cun thil fok news te hna cun a dangdang mu media dangdang hna nih khan hlathlai dah an van tuah i an van chimmi le an van langhtermi cu atu bantukin Trump huat ruang i amah doh duh ruang le huat ruang i lam a zawhmi hna no king protest a tuahmi hna ca i tangka an hmanmi he billion pathum dengmang a si

cun hna sawmnak ding ca le peknak ding ca tangka an hmanmi dihlak hi uh, billion billion pahnih pathum dengmang se mu billion pathum dengmang se tanglei total tax hi van zo lo billion pathum dengmang a si i mah chungah hin Tam deuh cu ningcang loin hmuhmi tangka a si ti kha an chim. Le hi tangka billion pathum deng hi million zahnih le sawm kua le pali bak cu mu. Mah tangka pawl hi a ho pawl nih dah an thawh kan ti si ahcun Trump a huami mirum pawl nih khan an thawhmi si. Cucu Arabella timi nih khan an thawhmi cu million sawmsarih le pakua bak si a tam taktak cun American mirum George Soros timi asilo amah nih a dirmi Open Society timi nih hin million sawmsarih le pahnih an thawh Cun Ford Foundation nih hin million sawm nga le pakhat an thawh. Cun Rockefeller mirum US mirum taktak ar si fawn ti hi zong nih hin million kul le ruk a thawh te cun Warren Buffett mirum tho tho si million hleiruk a thawh. Mah mirum pawl hna nih khan hi tangka a million million an thawh i culawng si loin mah pin lei ah khan a van i telmi cu a phun kan ti la cun a phun ai telmi hi ka ACLU cun in indivisible ti zong nan tel le cun planned parenthood timi zong nan tel ti si e kha bantuk tete khan ai telmi tang zong kha an rak um e a tlang pin hi ka an van langhtermi a cung lei kan van chimmi pawl nih kha million million in tangka kha an thawh ciamam le mah pawl nih khan um, je kan til lam cungah avak vai min ha le rian tuan ok zong a thei lem lo mi mu Ikhate ai awk din awk zongah harsa bantuk harsa mi pawl hna kha tampi an va khom hna i nikhat ah cu zat kan an pek hna lai i uh, cu bantuk alan cu bantuk thantar cu nan kan lai cu bantuk chutar cu uh, nan langhter lai heti ban cu nan au lai heti bantuk khamu aphun phun khan an chim hna hi no king protest tuah nak ding cha hen ṭuanvo a latu a tawlreltu hi phu zanga leng num ti si. A chunnak a hmun kip ah minung a rak khawmtu le uh, thantar tein hna a tuahtu asiloah catar ding caput ding hiti bantuk pawl hna a tawlreltu vialte hi phu zanga leng a num i cu phu zanga leng nih tangka an hmanmi a dihlak hi uh, million zahnih le sawm kua le uh, pali a si i an hmanmi dihlak hi a tam taktak i mah vialte hi khati i Trump a huami mirum hna nih khan an thawhmi si. Ai chim duhmi cu khati protest a tuahmi tampi lakah khan Trump huat ruang thang zong ah si loin zei hi dah ka tuah zei hi dah ka aupi ti zong kha ruat lem lo khan tangka duh ruangah tangka herh ruangah khata khan ai telmi hna zong kha tampi an um ti kha hi bantuk cazin an van langhtermi te kha theihtlai a si ka ti caah khan pakhatnak ah khan kan van hrom dum hna si a panhnak ah cun tu hi arau lan arau hlan ah supreme court nih hin Trump nih executive order arak chuahmi birthright citizenship timi US a chuakmi cu mi zei bantuk fa si hmanh ah US ram mi direct in asi asimi sinak phung kha mu mai hi hi kan dongter ding asi timi Trump executive rak order rak chuah mi kha to arau hlana han Supreme Court ni hin chaih ding asi cang tim tua nak kan ngei chu ama liu se mu zau fel nak kan ngei chu ama ima kha kha Supreme Court an chaih lai an chaih lai i kan dongter lai an ti lai mo kan dongter lai lo an ti lai da chua chun Hlan deuh ah khan cun US rammi tampi nih hin mah citizenship mah zei kan ti lai automatic in direct in zuat a chuakmi paohpaoh US citizen si ko hna seh tiah a duhmi hi an rak tlawm te. an rak tlawm te i sawmli le za ah sawmli le panga an rak si a duh lomi hi za ah sawmli le pakua an rak si le atu hi cu a duh lomi hi an tlawm somnga tu mat thla thong hi le kuloruk cazin ning kan zoh tikah mah hi hi A duh lomi cu za ah sawm thum le pakhat lawng an si i a duhmi hi za sawm ruk le pakua an si. Tampi a duhmi kha an kai tinak si. Chim duhmi cu uh, minung tam deuh nih khan US ah chuakmi cu uh, phungning loin a ummi fa an si zongah zei bantuk fa an si hmanh ah direct in US a chuakmi cu US rammi an si awk a si ko tiah kha uh, a duhmi khan tam deuh te kha kha rauh hlan ah Supreme Court nih khan a van ceih cang lai hi kong ah hin biachahnak tuah ding kha a si mah te kha theihtlai si caah khan kan van hromh duhmi hna si le kan ram chungah kan lut lai kan ram cu kan theih bantukin kahdohnak um cuahmah lio si Falam lei zongah Falam kiangkap zongah kahdohnak kha a fak chin nifatin te kahdohnak kha um peng cun Kale lei zong in ralhrang kha an van thlah chin lengmang hna i zong ah khan zathum leng kha an van thlah hna i pawl kha Falam kiangkap an phan he Chin ralkap hna nih a si khawh chung in an rak doh hna Chin ralkap lei zong in ram le miphun cu ah nunnak pemi an um cu lawng si lo in ralhrang lei zong a thimi kha an tam bia CDF sizin nih an van thanh ning si ah khan cun e nizan March thla ni sawm thum ni ah khan te uh, ralhrang lampi ah bom an puah hnawh hna i a thimi hna zong kha pahra leng an si ti kha se uh, cu chungah cun uh, bumhuji win mong mong zong kha a thimi hna lakah khan ai tel ve ti se asi kho chungin uh, kan chin nipi ralkap hna nih ka lungrual te in an kham hna i an kah cuahmah lio hna si thlacamnak kan siseh an herhmi hriam le nam chawlava zong siseh law kan dirkamh hna hau kan dirkamh hna lo ahcun khika khan kham khawh lo sual an let khawh sual si ahcun Chin ram pumpi dilak a him ti lomi dirhmun ah a phan khomi si timi kha khika lei i thil sining a theimi hna nih thawngpang an kan thanh ning a si timi te kha van in hrawm hna le van vei ta hna ka duhmi si le A-inn a van thenh ning ahkhan Paleo ah Kawngchawng khua ti ma si cu, cuka zong ahkhan marthlan i sawm thum ah ralhrang nih bomb an thlak i khuami pasarih an thi. Hliamtuarmi zong kha zeimazet an um ti zong kha A-inn i thawngpang an thanh ning khan theih khawh a si. Cu lio ṭhiamṭhiam ahcun marthlan i sawm thum ṭhiamṭhiam ah Buṭalin ti Sakaintan message butilin kha butilin peng ah khan ralhrang nih bomb an thlak ṭhan a thimi kha min khuami hlei nga leng si hliam tuarmi zong kha an tam ngai ti kha si. Cu i hmun kip ah bomb an thlak i hriamngan zong in kahnak an tuah cuahmah lio ah Nepiro ahcun March thla ni sawm thum ah ralkap ralbawi pawl ṭuanvo i thlannak i peknak kha i thlennak kha aa tuah cuahmah a si ve. Cu ralbawi pawl ṭuanvo i peknak an tuahmi kong kan van chim hlan ahcun NUG lei nih thawngpang an van thanhmi te kha kan van zoh ta hna lai. Thawngpang ṭha aa pakhat an van thanhmi cu hika han KIO, KNU, CNF te cun Kren ni, aa KNPP, aa cun CRPH, NUG i bawm in meeting an tuah i cu meeting an tuahmi ahcun uh, thawngpang ṭha pakhat an van kan thanh khawhmi a um. Cucu Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union ti si i kawlholh in an van leh ning ahcun Federal Democracy pi ṭhawng su po ṭhui hi u song kom kong si ti si uh, Federal uh, Union uh, Federal ram pi a chuah khawh nakhnga ding caah a tawlreltu phu tinak he a si hnga. Le kum nga a rau cang i kum nga chungah hin NUG le KIO KNU CNF cu tuante khan zekan te la ar ka pe tai lengmang changmi rian a tuanti lengmang changmi kha an si. E, phu dang pawl he atu tiangah hin an sin ah hin tel ding in an sawm kho hna lo i an timh mi hi zei bantuk dah na timh kan ti sia chun an timh mi kha phun ruk an van langhter cu phun ruk cu kan zoh tikah a tha mo a tha tuk a that tuk ko bua zero tlang cung hriam tlai phu dang tha nih hin anju ji CNF te na KNU KIO te na bantuk an anju ji he rian an tuan ti kho lo chu an zumh hna lo ruangah maw si maw asiloah an i timhmi hi an policy hi an duh lo ruang maw si ti zong cu biafiang a um lo nain atu tiang cun KIO KNU CNF le KNPP te Granny pawl cu an UG he ṭha tein rian an ṭuanṭi kho i hihi SCEF hihi zeikan tila ramkhel lei i i hawikomhnak i funtomnak lawng si loin raldohṭinak lei mu raldohṭinak lei zongah hin biatak tein cawlcangh dingah khan timhtuahnak an ngei timi kha media tampi nih khan an van ṭialmi si nepi ro ah ralbawi pawl ṭuanvo an a pek i an a chan i an a thlen cuahmah lio ah hi bantukin dothlennak lei ralkap le dothlennak rianṭuantu phu hna nih thawngpang an van thanh vemi hi zei kan ti la thawngpang ṭha pakhat cu a si ko tiah ka ruah le hi nu pinlei zong ah hin phu dangdang hna zong van i tel kho sin chin hna seh law kan dothlennak hi atu bantuk ma men lawng si lo atu nak chak deuh la tlam tling lo thong deuh pin akal kho na kha ding cha khen i zuam hi aza tuk chang kum nga kan luan chang e hi kum nga chunga hin kan ma la dir mun chiao te long in kan kal na te a kana fun tom kho lo mi le thazang ṭhawng ngai in hmai kan nawl khawh lomi hi cu kan hruaitu pawl hna lungput ruahnak uh, zei kan ti lai a tlam ti lo ruang ahcun si loin uh, hruaitu si duhnak ruangah maw sul pakhat pakhat i zum lonak ruangah maw uh, asi, asi, asi ti he tampi hna nih cun an chimmi Kawlram tuanbia kan zoh tikah Nanganji politics timi ahcun i zumhnak pakhat le pakhat i zumh ngamnak i bochan ngamnak timi hi a biapi taktakmi a si i cu i zumhnak um lo si ah khan cun i funtomnak cu zeitin hmanh khan um khomi si lo le hi Steering Council for the Emergence of a Federal uh, Democrat, Democratic Union timi nih zei bantuk dah an i timh kan ti siah cun hika zawn ah hin a kan van zoh ta hmanh lai paruk ha na timhmi khan van langhter la mu cu phun ruk chung ah cun a pakhatnak ah ralhrang nih nawlngaihnak an lakmi hi kan hlawh lai i ramkhel ah hin ralkap an i telmi hi kan donghter lai cu pakhatnak cun Hriamtlai Kawlram chung hriamtlaimi vialte hi mipi nih thimmi mipi cozah tangah chiah ding. Atu US bantuk an mu. US cozah tangah uh, palik zong a um, FBI zong an um, CIA zong an um, ralkap zong an um. A phunphun kha hriamtlaimi vialte khan um dih cumu. Kha bantuk khan uh, mipi nih thimmi cozah thar tangah hen uh, hriamtlaimi phu vialte uh, tangah maka um ding ti kha pathihnak an timmi a pathumnak ah thong hnih pariat phung hrampi hi hrawh in mahi hi nunternak ding caah i zuamnak vialte kha doh ding dohter ding ti si thong ni pariat pi ca zeitam hman in federal democracy ram ahcun ai tlak lomi a si thiam lomi phunghrampi si. Pathumnak, palinak ahcun federal le democracy uknak ah hram a bunhmi phunghrampi a thar ser ding ti kha si. Le a panganak ahcun cu phunghrampi hmang cun federal democracy ramkompi kha ser ding, dirh ding ti kha si. A paruknak ahcun harnak buainak le tu thlen khi cozah i thlennak mu i remnak ka tuah cuahmah lio ah nam nih a tuarmi hna hrem le vuak a tuarmi hna thih lo a tongmi vialte hna nih hin dik tein an tuarmi he an hmuh ṭhan khawh an tuarnak men kha an hmuh ṭhan khawh nakhnga ding caah kan i zuam lai ti kha si hi an i timhmi an i timhmi ruah ahhan cun a ṭha tuk ko i phu dang hna zong nih hi hlei in timhmi dang an van an ngei hlei la lo independent lolo dah an khel dah ti lo ahcun mu independent an khel ṭung lo ahcun federal democracy kha an duhmi a si cio ko ahhan cun hihi NUG le atu i tlangcung hriamtlai phu tuk van chimi pathum pali hna i an i timhmi paruk hi a tlam a tling tukmi a ṭha tukmi a si ko i hi hlei hi cu timhmi dak an ngei lai asina zei ruang thla an i tel khawh ve lo kan ti si ahcun kan chim lamangmi i zumh ngamnak um lo ruang ahhin a si ko lai ti hi tam bik nih cun an zumhmi si le mah te kha thawngpang ṭha si tiah ka ruah caah kan van hromh duhmi na si le tu cu Ralbawi ngan bik Commander-in-Chief Kakuayi Ushichow timi ai thlannak kha kan van kal lai i kan theih bantukin tutan thlannawnnak ralbawi i thlannak an uh, Min Aung Hlain cu uh, March thla ni sawm thum ah ralbawi zik sinak in ai din cang ralbawi zik si ti lo thong hnih le hlei khat March thla ni sawm thum ah khan Tan Sui nih ralbawi zik sinak kha a rak pek. Le Mathlan i sawmthum thong hnih le kul le ruk ah a rian ai dinh caah ralbawi zik a ṭuan kum hi kum hlei nga, kum hlei nga bak te si. Kum hlei nga chung ralbawi zik a ṭuan i kum sawm sarih a tling cang te. Kum sawm sarih a tling cang le aa ralbawi zik sinak kha Buchohci Jeewin U kha a pek. Le Buchohci Jeewin U cu mi zeidah a si timi kha kan van zoh lai. Tutan ni ralbawi zik i peknak rian i thlennak ah hin mah hlan ah a um bal lomi thil a ummi tete kha uh, a um len. I pakhatnak ah cun Min Aung Hlang rian a van chawngtu Jeewin U hi Defence Service Academy timi DSA in a chuakmi a si lo. Mah hlan ralbawi mah hlan ah hin Min Aung Hlain tal in ralbawi hi uh, ralbawi zik timi hi mu pakua mah hlan an rak um cang. Mah vialte hi kan zoh tikah tam deuh cu tam deuh pakua chungah hin uh, pasarih silo paruk cu Dih a si in a chuakmi lawngte an si. A san tutan nih ralbawi cuk a van pekmi Jewin U hi cu DSA Defense Service Academy in si loin uh, OTS timi Officer Training School in a chuakmi a si. Cucu pakhatnak. A pahnihnak ah cun atu bantuk mah hlan ah ralbawi pawl nih khan ralbawi an thlen nawnnak an tuah tikah mipi theih in an thanh lo. anmah ralkap chung lawng khan an thanh ni an tuahmi kha si tutan cu minung hlan ni hin rampumpi thein in thein in mipi thein in hi ralbawi i thlennak hi atuah cu zong cu theitlei pakhat sima hlan um bal lomi mu cu pathumnak ka chun minung hlan ni khin nam sau ralkap nam mah hlan ni kol siang pahrang hna nih mu an rat kan ton nam sau pi bantuk kha ralboi thar sinah khan apek ma chu Ka rian hi a dihlak in nangmah cungah nangmah sinah ka ap cang. Ka rian vialte kha nangmah nih ṭuanvo na lak cang lai ti langhternak ding caah khan nam saupi kha a pek. Cucu a za. Asinain tutan ahcun uh, Jeun U nih khan amah nih a ngeihmi a sertermi misi, a cawkmi misi mu mah nam saupi kha minung hlan sinah khan a pek ve ti si. Khanih khan a langhtermi cu biakamnak a si ti a si. Cu biakamnak cu zei bantuk biakamnak dah a si ti ahcun nangmah duhning tein hi rian hi ka ṭuan lai. Nangmah duhning tein ka ṭuan peng lai. A fawinak cun ralbawi zik ka si ko zongah nangmah nawl ka ngai peng lai.

rian sang ngai uh, tamra tamra ngai chu va si lo hman ah du tamra tal si ding in chun mang a ngei ve mi si asina en hluat do ka tha long a achia cun suwin min ong han chang tu bak arak si e chu chu rian in aidin ralboy sina kan aidin A ngaih kan ti si ahcun minung hlan tamrah sisehlaw suwin kha ralbawi zek si ding kha si nain mah vialte cu si loin minung hlan nih zeiruang thlak suwin kha a pek lo. A pek ding bak kha sinah a pe lo. Culong silo uh, mi tampi na rak zummi uh, Nyuso te hna, Cunco Sualin te hna mu, mah pawl hna kha ralbawi zik sinak pek dingah rak zummi hna an si i mah vialte hna nakin Jehu nu hi a kumkhua zongin a ngakchia deuh cun a service a rian ṭuannak zongin a ngak a tawi deuh. Asinain zei kan ti lai cunglei bawi pawl lungtlot a thiammi le lungton dingah a zuam pengmi a rak si. Minung hlan hi a ngai kan ti si ahcun mah hlan ah uh, an komhnak le rian an ṭuanṭinak hi a tam lem lo. Tirikan Tirikan tain hnu minung hlan khi Tirikan tain hnu a rak si lio ah Jew nu hi uh, khan hnu timi si kha cu hrokhraang cun uh, a rak um i an rak i thei bal ti si. Mah hnu ah khan uh, Yankung ṭan ti ma si cu an na ṭial hnu ahcun atu i a zeu nu i an nupi Donila le minung hlah nupi hna hi hi an rak i kom bal ti an rak um ṭi bal sizung hna ah khin an rak i zohkhenh ngai ti si i khata khan ai beimi khi an si ai theinghal mi khi an rak si i khata khan si a ngai kan ti si ahcun kumkhua lei zongin siseh service lei zong siseh amah nak sang deuh le tam deuh minung tampi an um ko nain mah vialte kha jeun uni khan avan lonh avan lonh hna i atu ahcun ralbawi zik sinak dirhmun tiang arak phan zei ruang dah kan ti sia cun min ong hran a zoh lengmang tikah khan o hipa hi Ralbawi zik ka si lo i tamar ah ka si zong hi pa nih hin cun ka nawl a ngaih lai. Ka bia ning rian a ṭuan lai. Keimah caah hernak a ka petu a si lai lo ti kha a zumh ngam caah a pekmi si. Thonghni le kul khat February ne khat i nawlngaihnak a lak lio zongah khan ti uh, President U Win Myint le Dong San Suu Kyi te hna tlaihnak dingah tlaih dingah ralkap a kalmi pawl a hruaitu kha

information titer in a pek ruang a si ti si khatluk khan minong hlan cha khan zum awk tlak ve ai zuam ve a chiatnak an chim ah si maw a si lo ah amah cha i thil ti nung pakhat khat a um lai di a zum ruang ah sumam a vialte khamin on se khan direct bakhan i thongpang le thil sining a chim pen chalong silo in vaiten ha kha u phu zaya to haiti bantuk chun minung pali thong hnih le kul le hnih kul le thum lio te si teran an rak pekmi hna kha thida an rak pekmi hna kha mu mah hna zong ah khan tuanvo ngeitu bik khi Jeun U si tu vanlong kahnak vialte cun an tlaihmi hna hremnak la thahnawnnak vialte thongtlaknak vialte si choi i bian hal an hremmi vialte hna i a tolreltu le nawl a petu kha Jeun U si min ong hlan selo Jeun U ka si afuina kan chim sia chun

a ci a ke ti sual lo te kai palh lo kai a palh zong kai palh kho men mum khar hruai tu a si i tu i ralbawi zik vian mun avan phak te ka hen a chia te tak lai ti kha tampin an zum mi se ma hlan na kan van long ka dong ka nak te na mipi lungship men mi tlai e phoi te in nunnak lak fimhlawm hei ti bantuk te hna kha mah hlannak a zual deuh lai ti kha atu hi thiam sang hna le kha bantuk lai thil sin a thaimi hna nih khan chun mu an chim le mang mi si le khat lei ah cun mipi ca le dothlennak ca cun harnak ai phua lai tinak si minong hlan ca tu ahcun a zumh ngam bak mi kha a pek ve mi a si i cucaah cu amah nih cu hi ka pek ahcun ka him lai Mu tisa ka phoh lai lo, hnu ah ka chit lai lo ti kha a zumh ruangah khan hihi a pekmi si. Le su in tu cu ai din cang i zei rian dah a pek te lai ti kha atu tiang a fiang rih lo. Le mah cucu ralbawi zik i peknak kong he pehtlai khan theihtlei ka van theihmi tete kha kan van hrom duhmi hna sisehlaw okay asia cu nihin hi an chimnak ahcun kawlram lei ah marthlan i sawmthum in khat si i nihin ahhin president thimnak kha tuah a si lai ti kha a tampi nih khan cun an chim le president hi mah hlan president thimnak zong ah han pathum chuahpi ding sin atu hi panga an chuahpi hna panga an chuahpi hna i e minong hlan hi ralkap kuzile pawl nih khan an chuahpi rua lai tiah kan rak chim lamang nan ralkap kuzile pawl nih khan an chuahpi lo pitu hluat do nih an chuahpi pitu hluat do ah hen Pitu hlawdawn hi minung pahnih an chuahpi, a miutar hlawdawn hi pahnih an chuahpi. Ralkap nih pakhat an chuahpi. Minung panga hi lutamar a caah chuahpi mi kha an si. Cu panga chung khan an thim lai i vote tambik a hmumi kha president a si lai. A tambik changtu kha vice president one a si lai. cun a tam a pahnihnak a van changtu a pathumnak kha vice president thu si lai le a dang cu president khan si kho lai lo i khakha si i cu chungah cun kan van zom han na lai i le mahi se minong hlan cu kan thai di cang mi ka si cun pitu hluat do ni hin minong hlan le tu dak tha cho sui hi an van chuah pi mi si dak tha cho sui cu tai yin ta silung yin ye party

USDP party a si i mah hlan i thimnak han voi li bak teinak a rak hmu belmi si le hluatdaw rianṭuannak ahcun hmuhtonmi hmuhtonnak tampi a rak ngei cangmi a si hihi atu ahhin duh tamara ca khan amital hodon an van chuahpimi pakhat cun Dr. Tu Jia ti si anih hi Kachin si atui KIO KIA zong ah hin duh awkaṭha a rak ṭuan balmi a si i kheo khea in a rak chuak i kan party a dang te kha a rak dir i a ramkhel ah khan a rak lutmi kha a si le hi hna hi pitu hlodon ni pahnih a mita hlodon ni pahnih an chuahpimi hna a si i cun ralkap nih an van chuahpimi pakhat a um ve le mah cucu Mah hi si Ung Nyu Saw Fadak cu Bu Chauh Ci Nyu Saw zong si i mah hi heral kap ku zelen ha atu tiang ah cun fiang te an thim rih lo na in te tampi nih cun amah hi a si ko lai ti kha za ah suam kua an zumh mi si le mah hna panga chung khan president kha mihimma thlan suam thum ne khata hin thluan do ah khan thim ding kha a si cang Le minung hlantu hi zeicahtiah president si ding cu za a sawm kua cu zumhmi cu a si i amita hluatdaw chung hin pahnih an si pitu hluatdaw pahnih an si mah hen pakhat veve an tang lai cun ralkap in pakhat si lai mah pawl kha president an si lai i le Donald ni ni hi cu president caah hin a ṭha lem lai lo tiah an an chim. A ruang cu anih hi uh, auchoyi lei ah hin uh, cozah rianṭuannak lei ah hin hmuh tonmi zeihmanh a ngei lo hluatdaw uh, hrawnghrang lawng ah khan e, rian a rak ṭuanmi si i i bantuk auchoyi uknak lei ah hin mu hmuh tonmi a ngei lo a ngeimi si lo caah khan uh, a ṭha lem lai lo ti kha a ruatmi tampi in cun Kachin in uh, Dr. Tu Chia hi ni dothlennak zong kha saupi a rak i tel cangmi a si tlangcung mi zong a si i KIA KIO he biaruahnak ding zongah khan san tampi a tlaimi a si lai ti kha zumh a si cah hen ani hi vice president tal ahcun a tang lai ti khan an zumh mi si cun kan theih bantukin kachin cu dothlannak tuahnak ahin kachin cu KIA KIO KIA cu a ṭhawng bikmi le ṭuanvo a ngei tu bikmi pakhat bochan bikmi pakhat an si ralkap zong nih hin Uh, tu hi daihnak van au se law khia yau khia hi he pakhat nak bik i a mi a som mi chu si ko lai makha si vice president diam hun in dr tu chian ni hen tuan vo alhak sia chon atampi ai zia lai ti hi thiam sang than i khat amma lai mu an ma ral kap lai tang pol ne khan zup mi se ama hi vice president cha chun donan ni ni e na ken an zumh deuhmi si amah zong nih hin a si khawh chungin daihnak he kai zuam lai te daihnak tuah dek kai zuam lai i cun zei bantuk uknak phun dah na duh an ti tikah kei ka duhmi uknak phun cu federal democracy uknak kha si ko federal uk democracy uknak kan ser lai tlangcungmi pawl he an duhmi kan pek hna lai an duhmi kan pek hna lai kan duhmi kan hal ve hna lai ka te e khat le khat kan duhmi kan upat piak kan i pek si ahcun tlangcungmi pawl hi an i lawm ko lai an lung a tling ko lai cu ti lo ah khan zeitin kan ram cu kan buai peng ahcun a si khawh ṭung lo ti kha a ruahnak zong cu khat lei cu a hmaan ngai asinain amah a duh ning in hi min aung hlan president sinak tang ahcun cu bantuk federal democracy taktak cu an kalpi kho lai maw tlangcung hriamtlai phu hna tlangcung miphun hna an duhmi uknak cu an pe taktak hna lai maw ti tu cu ruah ding khi a tam ngai lung cu lung awṭawm lung hrinh ding cu te um len rih le cucu kan thei kan hngal tawk te kan van hrawp mi si se law nihin ah thimnak an tuah lai i thawngpang fiang hna kan theih sia khan cun hrawmnak kan van ngei than te lai tutan ni kan hrawm khawh mi cu ma vial khan se sen an di lak chungah lunglomnak tampi kan ngei next video ah thawngpang thar he kan tong than lai chun tha mang tha ni hna u